Eli. Robin.
Ella.
Wat hutt dir fir e Bauchgefill iwwert dës Episod? Mäi Bauchgefill seet mer, dass mer eng gutt Zäit a gutt Diskussioune wäerten hunn. An du, Eli? Mäi Bauchgefill seet mer, datt ech ganz bëssen opgereegt sinn, awer och, datt ech mech freeën, haut mat iech opzehuelen. An ech fannt guer net esou einfach, déi zwee z'ënnerscheeden. An du, Ella? Ech free mech och super hei ze sinn. Trotz enormer Middegkeet fillen ech mech och energiséiert vun eisem Virgespréich. Ech free mech.
Dat hei ass méi wéi Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwert een anert Thema. Vu Kierperlechkeeten, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an dëser 178. Episode vu Méi wéi Sex, d'Radioshow slash de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Aus eisem klengen Intro muss ee keen Detektiv sinn, fir dat ze erroden, wouriwwer haut schwätzen. Mir schwätzen iwwer Bauchgefill an awer och iwwer Trauma a posttraumatesch Belaaschtungen a wéi dat alles mam Bauchgefill anhiergeet. Sou, d'Episod ass nach keng 5 Minutten al an ech hu scho vill grouss Terme ronderëmgeheit. Dat heescht. Ween vun eis kann eis da lo hëllefen fir déi ganz Begrëfflechkeeten mol auserneen ze huelen?
Vläicht éier mer eis elo an d'Thema stierzen, eng kleng Warnung, dat mer wäerten iwwer Theme schwätzen déi mat Trauma ze dinn hunn a mat Sexualitéit, an dat falls dat Saache sinn déi vläicht net esou einfach ze héiere sinn, da kanns du gär dës Episod mat enger anerer Persoun lauschteren oder vläicht kucke fir enger anerer Persoun ze schreiwen oder unzeruffen, falls an der Episod iergendeppes gesot gëtt, wat triggere kéint oder wat sech net gutt ufillt. A mir sinn och ni engem béis, deen eis Episoden net lauschtert, well en Thema ze hefteg ass. Also et gëtt jo Trauma an da gëtt et dat wat dono antriede kann, an zwar de posttraumatesche Stress. An net jiddereen deen een Trauma erlieft, huet herno och PTSD oder posttraumatesche Stress. Hm, Eli, wat sinn dann Faktoren, déi beaflossen, ob en Trauma duerno och zu posttraumatischem Stress féiert oder net? Dat ass guer net sou einfach ze erklären. Normalerweis kënnt et just zu posttraumatischem Stress, wann een een Trauma erlieft huet, deen dee Moment esou schlëmm war, dat een d'Gefill hat, iergendwéi, kënnen ze stierwen, ob dat elo ee reellen Doud ass oder einfach eng Kontroll iwwert de Moment oder iwwert den Alldag, dat ass och net ëmmer esou kloer, wéi een dat am beschten definéiert. Ass op alle Fall eppes, wat esou schlëmm war an esou anescht war wéi den Alldag, dat et schwéier ass, et richteg ze integréieren oder ofzespäicheren an dat lieft dann esou. e bëssen am Kapp, an der Psyche oder am Kierper weider a stéiert och iergendwéi a mellt sech dann ëmmer erëm zu Wuert, well also als als Mënsch wëll ee sech jo dann och iergwéi dovunner schützen, mee well et eben eppes ass, wat een dann net esou ganz Sënn draus gemaach huet an integréiert huet, ass et schwiereg da wierklech domadder ëmzegoen. Also a Laienterme kéint een da soen, de Kapp ass ze iwwerfuerdert mat deem Schued, deen ugeriicht ginn ass, fir dat selwer, ja, propper, nennen ech et elo mol, zréck ze heelen, ouni Ënnerstëtzung. An aus eegener Erfarung wëllt ech ajoutéieren, dass de Risk fir posttraumatesch Belaaschtunge méi héich ass, wann ee kee Soutien kritt huet no engem traumatesche Erliefnis an keng Hëllef dobäi kritt huet fir jo deem iwwerfuerderte Kapp bäi Säit ze stoen fir dat ganz richteg ze veraarbechten. An dat kann dann Impakter drop hunn op eist Kierpergefill an op eis Intuitioun. Hm, vläit misste mer fir d'éischt Intuitioun definéieren. Ech ginn d'Wuert zréck un eisen Hauspsycholog.
Also Intuitioun ass e Begrëff, wou ech fannen, datt e guer net esou einfach ze beschreiwen ass. Ech mengen, wou mer virdru vu Bauchgefill geschwat hunn, dat trëfft et u sech schonn zimlech gutt, well dat ass esou eppes, wat een iergendwéi spiert. Also dat ass éischter esou e felt sense. Also sou eppes wat sech iergendwéi ufillt, wou een awer net onbedéngt direkt rationell erkläre kann. An et ass normalerweis eppes wat sech zimlech sécher uspiert an och mat enger bestëmmter Rou a Verbindung ass. Also et ass zwar schonn dann sou ee Bauchgefill wat engem seet, Hm. Ech trauen där do Situatioun net ganz oder Hm, déi do Persoun kënnt immens frëndlech riwwer, mee do ass iergendeppes. Do ass iergendeppes, wat sech net richteg uspiert, wat sech net authentesch uspiert. Hm, u sech geet et mer grad gutt an u sech hunn ech och Loscht, sexuell mat där do Persoun ze sinn, mee mäi Bauchgefill seet mer awer, dat ech do iergendwéi oppasse muss oder. Dat hätt ech mech net komplett goe loosse soll. Iergendwéi esou eppes, wat, wat ka positiv oder negativ sinn. Intuitioun kann och positiv sinn a soen, Oh, déi Persoun, déi ech do hannen am Raum gesinn, déi schéngt mer fuerchtbar interessant an ech hunn wierklech, wierklech Loscht, déi kennen ze léieren. Obwuel et eng Persoun ass, déi ech elo réischt virun enger Minutt entdeckt hunn an och wierklech rationell net erkläre kann, firwat ech zu där Persoun mech ugezunn spieren. Muss net ëmmer eppes sinn, wat eng Warnung ass. Et kann och eppes sinn, wou ee Loscht huet, op eppes zouzegoen oder sech op eppes anzeloossen. Mee et ass eppes, wat een op alle Fall dee Moment net onbedéngt rationell esou erkläre kann. Jo, an Intuitioun, genau esou wéi posttraumatesch Belaaschtungen, déi residéieren am selwechten Deel vum Gehier, dee responsabel ass fir alles, wat am Ënnerbewosstsäin ofleeft. An zum Beispill Intuitioun ass vun der Wëssenschaft iwwerraschend schlecht verstanen. Like, keng, kee Mënsch huet am Fong eng Anung, wéi dat genau ofleeft, mee déi gängeg Theorien, Ginn dovun aus, dass et e Mix vu verschiddenen ënnerbewosste Prozeduren ass a kognitive Prozesser, emotionalen Associatiounen an och vu geléierte Musteren. Dat kënne souwuel gesellschaftlech Mustere sinn, wéi och, Hm, a mengem Liewe waren all Leit mat Grousse Nuesen net ganz fei mat mer. Dat heescht, déi Persoun huet eng grouss Nues, ech si mol léiwer bëssi virsiichteg. Wat sech natierlech och, kleng side note, immens kann a Rassismus äusseren oder anere systems of oppression. An Trauma oder posttraumatesch Belaaschtungen, déi sëtzen och oft an deem Deel vum Gehir, dee mer net. bewosst onbedéngt steiere kënnen. An dat ka sech zum Beispill doran äusseren, dass een immens anxious gëtt, dass een immens nervös gëtt, awer och a Saache wéi, am Engleschen nennt sech dat Hypervigilance, dass een immens, immens gestresst ass an immens gutt op sech an op sech ronderëm oppasst, well ee mengt, dass iwwerall kann eng Bedrohung laueren. an Trauma a posttraumatesche Stress belaaschten. Dat war, wat mer soen, gesond, normaalt Funktionéiere vum Gehier immens a virun allem de Subconscious, beziéungsweis dat Ënnerbewosstsæin. Dat heescht, Intuitioun ass elo net eppes, wat just an engem individuelle Mënsch esou lieft a wou deen dann drop zréckgräife kann, an e Gefill, wat dee Mënsch da kritt, Dat huet schonn och dann mam Kontext ze dinn a mat Erfahrungen a mat der Gesellschaft. Jo, et huet definitiv mat Erfahrungen ze dinn, déi eng Persoun an hirem Liewe gemaach huet, an enger bestëmmtener Gesellschaft, beziehungsweise an engem bestëmmtene Setting. Wat ech immens interessant fannen, well ech war mer dovun net esou bewosst. An Also zumindest wéi ech dat verstanen hunn, och op mäi Liewen zréckgekuckt hunn, kënnen traumatesch Erfarungen Deel vun der Intuitioun ginn. A posttraumatesche Stress steet do awer nach bëssi ausserhalb, well posttraumatesche Stress, zumindest a mengem Kapp, funktionéiert immens gutt fir mer de virzestelle mat sou Arlarmglocken. Also mäin Therapeut huet mer dat eng Kéier sou erkläert, Stell dech en Haus vir. An dat Haus huet eng Alarmanlag. An déi Alarmanlag, déi soll op Beweegung reagéieren, falls iergendeppes dobausse sech beweegt, wat sech net sollt beweegen. An eng gutt kalibréiert Alarmanlag, déi beweegt, also déi schléit un, wann zum Beispill e Mënsch am Goart ass oder vläicht och e grousst Déier. A meng Alarmanlag ass sou sensibel, dass schonn e Blat, wat laanscht fleet, kann alleguerten d'Alarmglocke lassgoe loossen an jiddwereen am Haus schreckt aus dem Bett an ass, Oh nee, oh nee, mir ginn ugegraff! an d'Welt war nëmmen e blöd Blat. An ech mengen, dass d'Intuitioun fir mech ass sou d'Alarmanlag an dann den posttraumatesche Stress kann dozou féieren, dass déi Alarmanlag einfach immens Miss funktionéiert an wéi gesot e Blat flitt laanscht an du bass aah. Oder bei mir äussert sech dat sou, bei anere Leit äussert et sech doran, dass d'Alarmanlag einfach guer net méi reagéiert. Also do kéint e full on attack mat méi Persounen, déi alleguerten ultra bewaffnet am Gaart erëmlafen, sinn an d'Alarmanlag giff dat einfach verschlofen. An dat huet mir déck gehollef fir mech dat sou, fir mer dat sou ze konzeptualiséieren a fir mer och intu, oder fir mer och de Rôle vu sou posttraumateschem Stress an Intuitioun bëssi besser ze verstoen. An ech mengen, datt traumatesch Erfarungen, déi net automatesch dozou féieren, datt d'Alarmanlag aus der Balance kënnt, mee einfach kënne, jo, déi einfach verschafft ginn an déi zu, ech wëll net soen normalen Erënnerunge ginn, mee wou awer net dee Stress ass, kënnen déi Alarmanlag einfach informéieren a si léiert doraus, ouni komplett aus der Kalibratioun ze ginn. Merci Robin fir déi Erklärungen, ech hunn dat mega interessant fonnt. Ee Punkt virun allem, also well wou ech mech op d'Thema virbereet hunn, hunn ech mech vill gefrot, wéi kann ech, Also well ech hunn elo keng Erfarunge mat posttraumatischem Stress. Bei mir ass éischter d'Fro, wéi kann ech meng Intuitioun vu menger Anxiety trennen a wouhier weess ech wat wat ass? An du hues awer elo erkläert, dass een dat vläicht net onbedéngt esou trenne kann, dass vläicht de Stress einfach Deel vun der Intuitioun gëtt an dass dat vläicht och guer net esou produktiv ass sech ze probéieren dat ze trennen. Ech mengen, et ass och net esou einfach, dat ze trennen, well mer hu jo alleguer déi Alarmanlag, mer hu jo alleguer esou eis Sënner, déi eis hëllefe sollen ze iwwerliewen an och ze mierken, ob eng Situatioun geféierlech ass a séier ze reagéieren. A grad bei posttraumateschem Stress oder Anxiety ass ee jo och séier an deene Fight-, Flight oder. Phone-Mechanismen, wou een dann, also oder Freeze, dat heescht entweder dass een dann direkt aktivéiert an huet d'Gefill, ok ech muss elo fort lafen, meng Alarmanlag ass ugaang, vläicht ass et ee Blat, vläicht steet elo eng Arméi virun der Dier an ech muss elo fort lafen, oder meng Alarmanlag ass ugaang an. Vläicht ass et ee Blat oder vläicht sinn et d'Abriecher aus dem Louvre, déi elo viru menger Hausdier stinn an ech muss elo kämpfen. Dat ass jo ëmmer nach deng Alarmanlag bei dir bannendran, net déi, net déi vun dengem Haus oder vum Musée oder von. Et ass wierklech eppes geschitt an ech hunn geléiert, dat wann ech mech kleng halen a wann ech mech upassen a wann ech probéieren där anerer Persoun ze gefalen, da kann ech doduerch iwwerliewen. Et geet mer zwar net gutt, well ech gi guer net op meng Bedürfnisser an an ech lauschteren absolut net op mech, dat heescht ech lauschteren och net op meng Intuitioun an déi geet komplett verluer do dranner, mee et ass eng Aart a Weis fir ze iwwerliewen. Zum Beispill wann mäi Papp besoff heem kënnt an ufänkt alles futti ze man a vläicht och ze schloen, weess ech, well ech mech méi kleng halen, wat wat et manner schlëmm fir mech gëtt. An dat ass einfach wat ech dann iwwer d'Jore geléiert hunn an der Mannstad. Also dat sinn alles Saache wou een dann éischter an der Hyperaktivéierung ass. Ech maache mech prett fir fortzelafen, ech maache mech prett fir ze kämpfen, ech. analyséieren alles an sinn hypervigilent fir mech sou gutt wéi méiglech der Situatioun unzepassen an mech kleng ze halen. Dat hëlt alles immens vill Energie an da kann et awer och sinn dat et sou ass dat een an de Freeze Modus geet, dat heescht bësse sou wéi wann ee géing afréieren oder erstarren, wou een dann éischter an der Hypoaktivéierung ass an. dat och zu enger Depressioun dann éischter ka leeden oder zu enger depressiver Symptomatik am Verglach mat enger Angschtstéierung oder enger ängschlecher Symptomatik, wou een dann éischter an der Aktivéierung ass, ass een dann an der Hypoaktivéierung oder eben an deem ech kommen neméi aus dem Bett raus an sinn ze vill Blieder dobaussen, déi vläicht kéinte geféierlech sinn oder déi mäi ganze System op d'Kopp geheien an ech muss mech elo verstoppen an ech ginn net méi raus, well dann ka mer och näischt geschéien. Dat sinn op alle Fall alles Saachen, déi am Kierper geschéien, déi och maachen, datt mer keen Accès méi op eis Intuitioun hunn an. Wat, sou wéi ech et verstan hu, wat do wierklech den Ënnerscheed ass, ass, datt et alles Saache sinn, déi mat eiser Vergaangenheet ze dinn hunn. Dat heescht, et sinn zwar Saachen, déi am Moment am Kierper geschéien, déi awer vun iergendwou kommen. An am utopeschen Idealfall, deen et warscheinlech net gëtt, ass eis Intuitioun eppes, wat aus dem Moment entsteet, an sech dann och fräi entfale kann a wou mer kënnen am Moment selwer präsent sinn a soen, ok cool, mäi Bauchgefill seet mer elo, dat ech dat an dat maache soll an ech kann dat och elo maachen, well ech si präsent an ech kann dorobber vertrauen. Wou s du elo geschwat hues, Elie, hunn ech mir am Fong och Gedanken doriwwer gemaach, dass dat warscheinlech och da ganz staark Aflëss op eis Sexualitéit huet an a wéi mir dru ruginn, Sex ze hunn a wat mir beim Sex maachen. Also zemools elo zum Schluss, wou s de driwwer geschwat hues, dass am ideale Fall d'Intuitioun sech einfach fräi entfale kann an dass een einfach an an dem Moment selwer ka maache wat wat sech gutt ufillt an wourobber ee Loscht huet. Jo, leider si mer an liewe mer an enger Gesellschaft, we live in a society, an do ass halt ganz vill Konditionéierung scho geschitt, och ganz vill gegendert Konditionéierung, also duerch Pornographie zum Beispill, wou dann ganz kloer festgeluecht gëtt, wéi soll Sex oflafen, besonnesch heterosexuelle Cis-Sex, jo, wou et da vläicht net méi esou einfach ass, an sech ran ze lauschteren an sech ze froen ok wat wëll ech lo wierklech maachen an wat ass éischer en Automatismus an eppes wat ech bäibruecht krut. Jo an dann awer och sou dat wat ass en Automatismus deen ech bäibruecht kritt hunn, wéi stinn ech dozou dat ech dat bäibruecht kritt hunn, well verschidde Leit kréie verschidde Saache bäibruecht, bezéiungsweis du kriss verschidde Saache bäi, also den Automatismus dat ech no Konsens froen, Ass en Automatismus dee mech wierklech net stéiert. Also ech appreciéieren deen. Aner Automatismen déi nerve mech méi an vun deene wëll ech fort kommen. An dann awer och déi Fro vun ok ass dat meng Intuitioun déi mer seet oh dat ass eng droleg Persoun oder ass dat eng Traumareaktioun an deem Sënn dass mäin Alarmsystem iwwerreagéiert. An dann net nëmmen dat auserneen ze halen mee och Hm, wat maan ech lo domadder? Well egal op et lo meng Intuitioun ass déi mer seet eh nee, oder meng Traumareaktioun déi mer seet eh eh nee, um Enn vum Dag seet mäi Kierper mer nee. An ob ech dat elo gutt fannen oder net, mäi Kierper seet nee. Dat heescht et huet mech och eng Zäit gebraucht fir ze léieren esou Ok, souguer wann ech déi Persoun grad onfair beurteelen, well ech weess, dass et eng Traumareaktioun ass, wäert et mer trotzdem wahrscheinlech net gutt dermat goen, wann ech elo zum Beispill Sex mat där Persoun hunn an enger Traumareaktioun, just well ech net onfair wëll sinn a well ech gäre mäi rationale Wëllen hätt a genervt si vu mengem Kierper, dass ech grad an enger Traumareaktioun sinn. Well also dat ass jo a recipe for disaster, been there, done that, dat ass net gutt fir mech ausgaang. Ech mengen dat ass ee mega, mega wichtege Punkt, dass u sech, egal ob et d'Intuitioun ass oder eng Traumareaktioun oder Angscht, soll een egal wéi op säi Kierper lauschteren an net iwwert. d'Grenz erausgoen, well soss ass een nëmme an engem Konsens mat sech selwer an da bréngt ee sech a Gefor. Ob dat elo objektiv valid war, dat ee sech sou gespuert huet an där Situatioun, also ob do wierklech eng objektiv Gefor war oder ob et just eppes ass, wat ee subjektiv gespuert huet, fillt sech am Kierper trotzdeem. net richteg un an als Gefor un an dat soll een och eescht huelen an respektéieren an dorop lauschteren. Puh, ech fille mech grad immens frappéiert vun deem Term Konsens mat sech selwer. Also immens positiv. Also oh, ech hunn dat nach ni sou gesinn vun, jo, Konsens mat mir selwer an ech fannen dat e mega, Machtvolle Begrëff, also en déck schéine Begrëff. An ech mengen, grad als eng Persoun, déi sech ëmmer immens drëm beméit ass, datt déi aner Persoun eng gutt Zäit huet. Ech si wäit fortgeschritten, mee et ass awer nach ëmmer e learning process, vu datt ech och eng gutt Zäit däerf hunn, fannen ech dat Konsens mat sech selwer grad mega powerful. An gläichzäiteg Et ass heiansdo mega, beziehungsweise fir mech ass et heiansdo ultra schmerzhaft, fir an deene Situatiounen ze sinn, wou ech mierken, dass en Deel vu mir wëll, wierklech wëllen, also ech wëll näischt léiwer, wéi där Persoun duerch Sex no ze sinn. Vläit verspieren ech och op engem Level wierklech souguer Loscht, a mäi Kierper seet einfach, Ëmm, net haut, nö. Maache mer net, geet net. An also ech hunn dat, ech beschreiwen dat bei menger Partnerpersounen ëmmer als ech wëll wëllen, mee ech wëll net. An ech fannen dat och grad haart. An, jo, esou, also heiansdo suckt et einfach mega. Well vläit gesäit, vläit ass een och an enger Fernbezéiung, gesäit ee sech net esou oft oder vläit huet een nerveg Roomies around an de Roomie ass endlech mol eng kleng Nuecht eraus an et kann een, ne, Sex hu fir net fir de Roomie net ze nerven esou. An heiansdo sinn da Situatiounen, wou och déi Geleegenheete fir Sex ze hunn net op enger alldeeglecher Basis sinn an da kann et einfach mega sacken, Wann een allebéid Loscht huet an däin eegene Kierper seet einfach Bzzz, nö, net haut, sucks to be you, hehe. A gläichzäiteg wéi gesot, wat den Edy seet, et et ka mer nëmme schlecht domat goen, wann ech mech dann trotzdem pushen. a soe Féck dech, Kierper oder aneren Deel vu mir, dee lo net wëll, mir maachen dat lo trotzdem, we're powering through. Also dee ka jo nëmmen, dat ass jo dann eng Violatioun vun deem Konsent mat mir selwer an ech di mer jo domat net gutt an ech di mer domat wéi. Jo absolut. Ech hat elo éischter aus vläicht engem Kontext raus geduecht, wou et sech awer confortabel ufillt fir deem Skript nozegoe wat ee kennt an dann dorauser rauszebrieche mécht Angscht an dann geet den Alarm un, well et eppes ass wat wat jo, wou et dann esou ondefinéierten Territorium ass an villäicht hues de awer Loscht an den Territorium ze goen, mee du waars einfach nach ni do an da fillt et sech besser un villäicht einfach mam Skript matzegoen wéi et ëmmer war. Jo, an do ass et dann schwéier ze kucken, wat ass wat ass elo dat wat ech wierklech wëll an wat man ech just net wéinst Konditionéierung a wéinst well et eng Iwwerwannung ass a wat ass eppes wat mer wierklech net géif gutt doen. Och do denken ech mer, dat et ok ass a gutt ass a valid ass, op säi Kierper ze lauschteren. An Ella, sou wéi s du dat beschreifs, bass de jo da schonn um mega gudde Wee, well et schéin ass, e Bewosstsinn ze hu vu, wat grad geschitt an dann och eng Präsenz ze hunn, fir fir kënnen ze soen, ok lo hunn ech bësse sou béid Méiglechkeeten, engersäits weess ech, wann ech mäi Skript weidermaachen, dann hunn ech meng Angscht ënner Kontroll a mäi Kierper ass méi oder manner roueg. Op der anerer Säit soen ech mer, vläicht kéint et awer spannend sinn, eppes ze maachen, wat aus dem Skript erausgeet, mee dat mécht Angscht. Ech mengen, wat do am beschten hëlleft, ass engersäits, wann et méiglech ass, doriwwer ze kommunizéieren, Hey, dat do kléngt mega spannend an u sech hätt ech Loscht, mee dat mécht mer och mega Angscht. Komm mer sprangen net doranner, mee taaschten eis do run. A wann dat da klappt, da kann dat och eng Sécherheet opbauen an et erméiglechen, datt ee weiderhi present am Kierper ass Well wann een wann ee raspréngt, ass de Risiko, dat een da vläicht eng Kéier kuerz dissociéiert oder esou iwwerfuerdert ass, dat esou vill Gefiller do sinn a esou vill Gedanken do sinn an esou vill do ass, dat et schwéier ass ze wësse wat grad geschitt. An da kann een och net méi op seng Intuitioun oder säi Bauchgefill lauschteren, well de Bauch grad Achterbunn fiert oder iergendwou aus der Fënster geflunn ass. an fort leeft. An dat anert ass, wann et méiglech ass, an wann ee posttraumatesche Stress huet, ass dat net ëmmer méiglech, mee wann et méiglech ass, de Kierper ze spieren an am Kierper ze bleiwen, kann een all déi Saache maachen, déi engem hëllefen, de Kierper ze berouegen, dat heescht Otemübungen, Beréierungen, Pausen aleeën, ëmmer erëm kucke fir iergendwéi op engem Level ze bleiwen, deen dee sech ok uspiert. An da vläicht brauch een da vill méi laang, mee vläicht kann een dann awer mol. sech un dat runtaaschten, wat ee gären ausprobéiere wéilt an da kucken, ok, dat ass mega cool, dat fillt sech u sech mega gutt un a wann ech meng Anxiety ënner Kontroll hunn, dann ass dat och mega cool an dat wäert dann och ëmmer méi einfach ginn. Oder, also meng Intuitioun huet gesot, dat kéint spannend sinn a mäi Kierper seet awer, elo ass net esou spannend. Ech sinn och net esou aktivéiert a kann och kloer denken an mäi Kapp seet och, ass net esou spannend. An da kann een och soen, okay, neen, ech man dat net méi weider. Dat kléngt alles esou cool, dat ass an der Praxis guer net esou einfach, well et een Balanceakt ass an een eppes ass, wat souwisou spannend ass a wou een dann awer iergendwéi opgereegt ass an wou ee warscheinlech och net alleng ass an dann och nach muss kucken, wat léift grad bei där anerer Persoun an esou. Also dat ass och. Voll ok wann dat net ëmmer klappt, mee ech mengen an Theorie ass dat esou op all Fall mol eng Aart a Weis fir fir et ze maachen. Jo an ech ginn der mega Recht mat allem wat s de gesot hues an ech hunn dat do och oft gemaach a war oft an deene Situatiounen an gläichzäiteg och wann ech dat esou héieren erënnert mech dat och déck un déi Zäit wou ech oft immens ageschüchtert war vun wéi vill Aarbecht Sex fir mech ka sinn, einfach duerch dee Fait wéi mäi Kierper a mäi Kapp, Intuitioun a posttraumatesche Stress duerchenee puchen. Also ech hunn eng komplex posttraumatesch Belaaschtungsstéierung an dat huet mech laang Zäit immens traureg gemaach vun esou damn. Ech wëll verschidde Saachen ausprobéieren a gläichzäiteg ass et esou vill Aarbecht fir sécher ze sinn, dass ech jo sécher sinn an dass ech kann nee soen an dass ech op mech lauschteren an ech hu mech doran laang Zäit och mega hoffnungslos gefillt vu sou om Gottes Wëllen, dass ass dat hei ass entweder mäin ganzt Liewen ausgesäit. Tja, sucks to be me. An falls mer Nolauschterinnen hunn déi sech ähnlech fillen, wollt ech just och soen dass et och kann besser ginn, grad mat traumaspezialiséierter Behandlung, psychotherapeutescher Traumabehandlung kann e groussen Ënnerscheed maachen wann een déi Behandlungsform fënnt déi fir ee passt an och eng Persoun fënnt mat där een dat mécht déi fir ee passt an Jo, esou perséinlech. Ech denken, dass et fir guer net traumatiséiert Mënschen, falls et déi gëtt, nach ëmmer méi einfach ass fir Sex ze hunn, vläit, wéi dat fir mech ass. Mee et ass awer och vill manner en Task ginn, vun deem ech mech en Dag laang muss erhuelen. An jo, ech wollt dat einfach deele vun, hey, et kann och méi einfach ginn an dat ass keng hoffnungslos Situatioun an déi Saache si behandelbar zu engem gewëssene Grad. An wat ech och net ingressant fonnt hunn, Elie, wat s de ugeschwat hues, ass, dass, wann ee seng Intuitioun net respektéiert, wéi e grousse Schued dat o dat och kann hunn, vu, keng Ahnung, zum Beispill, wann een, jo, sou eleng kierperlech, sou wann een denkt, oh, am Fong sollt ech dat net, an dann ass ee sou, hëps, komm, lo awer dach. wéi de Kierper sech dann och vläit ka verkrampfen an zum Beispill bei penetrativem Sex eng Vagina immens verkrampft ka sinn oder en Anus immens verkrampft ka sinn an een dann kann dann méi e grousse Risk huet fir Péng ze hunn. Och wann ee verkrampft ass, da lubriquéiert sech eng Vagina manner an dat. erhéicht och de Risiko fir Péng, wat dann och, jo, eng schlecht Erfarung ass a wou een och dann déi nächst Kéier vläicht méi Angscht huet virun der Péng an da verkrampft ee sech erëm méi an dann, ne, the cycle continues. Oder och bei Mënsche mat Penis, wann een nervös ass, wann ee sech pusht, wann ee sech net wuel fillt, ass de Risk och méi héich, dass, jo, sech och Odere bëssi zouzéien an dass dann eng Erektioun sech net esou gutt oder guer net, entsteet oder oprechterhält, wat fir vill Mënsche mat Penis en immens grousse Leidensdrock ka sinn an en immense Gesichtsverlosst, well mer einfach mega an enger Gesellschaft liewen, wou et einfach Norm ass, Du hues e Penis, ech muss enker kucken an deen ass einsatzbereit an dann maache mer dat, well all Persoun mat Penis wëll souwisou, déi waarden nëmmen déi ganzen Zäit dorop, dass iergendeen Jo seet an da kënne se lassleeën a wéi dann och. Och hei, ne, eng schlecht Erfahrung an dann déi nächst Kéier ass een nervös. Vläit och grad bei där ganzer Penisgeschicht, jo, well déi aner Persoun vläit net immens gutt reagéiert huet, well déi och an hire Gesellschaftsbiller existéiert. An jo, wéi dat dann och déi nächst Kéier da erëm kann dozou féieren, oh nee, oh nee, elo sinn ech erëm an där Situatioun, wou mäi Penis muss haart sinn an oh Gott, hoffentlech gëtt en och wierklech haart an dann womp womp womp.
A besonnesch an Situatiounen, wou een nervös ass, well ee mat enger Persoun ass, déi ee wierklech gutt fënnt a spannend fënnt an déi engem wichteg ass. Dat, dat ass, fannen ech, och iergendwéi ironesch, wann ee elo One-Night-Stands huet mat Persounen, déi, déi engem näischt bedeiten, ass et warscheinlech vill méi einfach, eng Erektioun ze kréien an ze halen, wéi bei enger Persoun, wou ee sech seet, Ui, an déi do Persoun kéint ech mech verléiwen oder Meng Intuitioun seet mer, datt dat eng Persoun kéint sinn, mat där ech kéint an enger Bezéiung sinn oder wou ech mer méi mat där Persoun virstelle kéint an datt dann den Drock nach eng Kéier méi erhéicht. An wann den Drock méi héich ass, da fléisst d'Blutt einfach manner gutt an dann huet ee méi Schwieregkeeten, eng Erektioun ze kréien. Klenge Fun Fact, Ech hat dat Thema actually och a menger Bachelor-Thèse, a menger Recherche zu menger Bachelor-Thèse, a mengen Interviews, well ech hu meng Bachelor-Thesis iwwer Penisser a Sexualitéit geschriwwen, an dat war actually ganz verschidden. Fir munch Leit war et genau wat s du gesot hues, wou en ah jo, One-Night-Stands, pff, gesinn ech eng Kéier, ob dat elo gutt geet oder net, who cares, mir gesinn eis ni méi erëm. An a Laangzäitbezéiunge war et méi sou, oder an Leit, wou actually e richtegen Intérêt war, war et méi sou, oh ëm Gottes Wëllen, ech muss déi Persoun elo vu mir impressionéieren, fir dass dat weidergeet. An bei anere Persounen war et éischter sou de One-Night-Stand, deen vill méi bedrohlech war, vun oh Gott, nei Persoun, an dat muss elo funktionéieren, während an. Bezéiungen déi méi laang waren einfach och sou déi Intuitioun sot méi vun ok déi Persoun wäert dech sou huele wéis de bass an ech fille mech méi sécher mat där Persoun an ob ech lo ob ech lo haart ginn oder net ass net sou wichteg an dann méi sou dat Dengen hate vun sech do bëssi fale loossen an So ok, who cares? An dann an der Reegel klappt et dann och besser. Dat heescht, wann ee Gefill vu Sécherheet do ass a wann ee kann ee Gefill vu Sécherheet iergdwéi hierstellen, dann ass de Kierper och manner aktivéiert an kann ee méi senger Intuitioun nogoen an et ass warscheinlech och vill méi einfach dann sech selwer ze reguléieren. oder an oder déi aner Persoun en mat ze reguléieren. Wat ech menge mat mat reguléieren ass, dass eng Persoun déi ee kennt, dass een am Gaang erëm erëm ze maachen, den Trauma späichert sech am Kierper an déi aner Persoun,

ze wëssen, ob et ob et elo ee Blat war oder ob grad Abriecher do sinn. An wann déi aner Persoun dann dat mierkt oder wann een dat awer iergwéi nach kommunizéiert kritt an da mol eng Paus mécht an ee sech an den Aarm hëlt an e bëssen otemt oder eng Kéier kuerz aus dem Raum geet, wann een Zäit aleng brauch oder komplett ophält an eng Serie kuckt an da mol iergwéi erofkënnt. dann kann dat hëllefen rem do raus ze kommen.
Yes, absolut, souwisou, ech si fir vill méi Pause beim Sex, well perséinlech, souguer wann eng Persoun sou Check-ins mat mir huet, sou im Eifer des Gefechts, sou vun hey, bass du nach ëmmer ok, ass nach alles gutt, dann ass et mer och scho virkomm, dass ech schonn einfach sot yes, ouni wierklech deen Check-in ze hunn. A Pausen, Pause si mega. Ech sin grousse Fan vu Pause beim Sex, mir sollte vill méi Kuschelpausen alleguerten hun, vu just su zwou, dräi Minuten vun ok, wëll mer nach weiderfueren? Yes? Cool! Ech wollt nach eng Kéier kuerz op eppes zréckkommen, wat du virdrun, Elie, gesot hues, wou mer driwwer geschwat hunn, iwwer Schwieregkeeten hunn, fir am Kierper präsent ze sinn an och Schwieregkeeten hunn, fir op Intuitioun ze lauschteren an dann vläicht tendéiert een einfach dozou, se ze ignoréieren an dass dat och ka Schueden uriichten. Do ass mir am Fong direkt an de Kapp komm, dass am Fong weiblech sozialiséiert Persounen éischter decouragéiert gi vun enger Präsenz am Kierper. Zum Beispill vu Leit, déi menstruéieren. Zemools gëtt vill erwaart, dass si trotzdeem normal funktionéiere kënnen, obwuel se vläicht ganz schlëmm Krämp hunn, obwuel se vläicht Stëmmungsschwankungen hunn, déi hinne guer net gutt dinn. Jo, da gëtt et natierlech och nach de ganze Punkt vun Beauty is Pain mat High Heels, dass der awer de ganzen Owend dermat ronderëm lafe kanns, obwuel deng Féiss da wéi dinn, wou der am Fong systematesch bäibruecht gëtt, net drop ze lauschteren, wéi eng Signaler däi Kierper der gëtt an wat déi bescht Reaktioun wier, fir op déi Signaler ze ginn. An ech denken, dass sech dat definitiv och am sexuelle Beräich äussere kann. Ech mengen an der Gesellschaft gëtt ganz vill Input, deen et u sech méi schwéier mécht fir Intuitioun ze spieren, ob dat elo fir weiblech geliese Persounen ass, déi gefale sollen a sech füge sollen an, aarteg solle sinn a wou et och iergendwéi, op alle Fall fréier emol, mee ech mengen och ëmmer nach vill haut, hir Missioun ass, dat dat et dem oder hirem Mann gutt geet an dat de Mann och sexuell ausgelaascht ass, well soss géing e jo fréi ëmgoen. Also dat ass, ech hunn dat wierklech schonn e puermol héieren. Sou wann s de däi Mann frou häls an satisfied, da geet en net friem, oder sos geet e friem. Dat heescht, ass och eréischt widder deng Schold. An genau esou bei Männer oder bei männlech geliese Persounen, wou vill Performance-Drock do ass, fir ëmmer bereet ze sinn, fir ëmmer Sex ze wëllen, fir ëmmer Sex ze wëllen, dee wéi an engem Action-Film ass. An u sech sinn dat alles Saache wou et dann guer net drëm geet op sech ze lauschteren an op seng Intuitioun ze lauschteren an sech emol ze froen, ok wat wëll ech grad, wat brauch ech grad, mee wou et éischter drëm geet, oh nee wann ech dat elo net maachen dann.
Wat mir do an de Kapp kënnt, an esou Dir schätzt, mir hu lo ganz vill aus engem Binary geschwat, a wat ech dote interessant fënnt an meng eegen Erfarung ass och esou dat, als eng genderqueer Persoun, esou wat reproduzéieren ech a firwat hunn ech déi Besoinen, déi ech hunn? Esou ass et e Reschtableger vun, datt ech weiblech opgezu gouf, datt ech X wëll, oder ass et, dass ech doraus wëll ausbriechen, dass ech mech elo ze vill u Männlechkeet orientéieren an dass ech elo déi Stereotyppen hunn oder ass et legitim? An jo, ech fannen et och immens schwéier fir mir selwer fir meng Intuitioun och dovun ze separéieren, wat eng Gesellschaft mer op verschiddene Momenter a mengem Liewen operleet oder wat individuell Leit mer giffen. wat individuell Persounen, mat deenen ech Sex hunn, mer vläit operleeën aus hiren eegenen Erfarungen a wéi si mech doraus gesinn. Also wann eng Persoun mech als méi männlech empfënnt, dass se aner Erwaardungen u mech setzt oder aner Hoffnungen u mech setzt, wéi wa se mech als méi weiblech empfënnt. An dat Fannen ech hänst immens messy mat menger Intuitioun, well et och net iergendwéi sou eng clear cut Dénge gëtt vun ok, ech sinn immens feminin, ech ginn ëmmer weiblech duergeholl an dat sinn déi Saachen mat deenen ech konfrontéiert ginn, mee dass et einfach sou kontextual immens anescht ka sinn a well ech mech och selwer immens vill, mengen ech, invalidéieren aus Angscht, dass meng Intuitioun oder wat och ëmmer ze vill beaflosst ass vun all deene Saachen. Jo, dat kann ech och. Déi Fro vu wéi vill ass dat elo d'Gesellschaft, déi hei iwwergrëffeg gëtt, a wéi vill sinn ech et selwer? An ech mengen, wat ech haut mat iech vill geléiert hunn, ass, datt Intuitioun eppes ass, wat muss kultivéiert ginn a wou muss geléiert ginn, dat erëm richteg eescht ze huelen. An datt d'Gesellschaft, an där mer liewen, dat awer definitiv net esou einfach mécht.
Wat ech haut mat iech geléiert hunn, ass dat et och ok ass, wann een net direkt Accès op seng Intuitioun huet oder net direkt weess, ass mäi Bauchgefill lo meng Intuitioun oder ass et Deel vu menger Angscht oder vu mengem Traumaerliefnis. Mee dat wann een op sech lauschtert a probéiert sech selwer eescht ze huelen An ëmmer erëm probéiert Iech wéi an de Kierper ze kommen an net just mam Kapp ze denken, mee Iech wéi dem Kierper och mol nozelauschteren, dat een dann lues a lues seng Intuitioun kann opbauen an sech domat an enker nei entdecke kann. Menge wat ech geléiert hunn ass déi Notioun vu Consent mat mir selwer, fir mir selwer an eng Kéier méi kloer ze maachen, dass ech déi selwecht Standarde soll op mech selwer applizéiere wéi ech op aner Leit applizéieren, wann et kënnt fir e Konsens ze erfroen. Maja, dat si jo am Fong déck schéi Schlusswierder fir dës Episod. Ech hoffen, dass et iech zwee, Ella an Eli, gutt gaang ass fir hei driwwer ze schwätzen an Merci fir Är Beidreeg an un eis Nolauschterer innen. Ech hoffen dass Der Saachen hei mat eraus kënnt huelen. Mir bleift elo just nach iwwreg fir Iech drun ze erënneren dass elo nach eng wonnerschéi Rubrik vum Kelly kënnt an Iech eng gutt Woch ze wënschen an mir héieren eis an zwou Woch erëm. Adi! Adi!
Ciao ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Ass Sex wichteg? Hänkt dovun of, wien ee freet. Fir verschidde Leit ass Sex iwwerhaapt net wichteg, zum Beispill wann een asexuell ass. Ressourcen zur Asexualitéit fënns du zum Beispill an de Shownotes ënner dëser Rubrik. Fir aner Leit ass Sex bësse wichteg, heiansdo wichteg, meeschtens wichteg, munchmol ganz wichteg, dann erëm net. D'Wichtegkeet vu Sex verännert sech jee no Bezéiung, Kontext a Liewensphas. Virun allem a laangfristege sexuelle romantesche Bezéiunge verännert sech Sex am Laf vun der Zäit ëmmer erëm. An oft sinn aner Saache méi wichteg wéi Sex. Fir a laangfristege Bezéiungen eng erfëllend gemeinsam Sexualitéit ze liewen, geet et net drëms, wéi oft ee Sex huet oder wéi oft a wéi vill Loscht een drop huet. An och net, wéi oder wou dee Sex genau ass oder wéi vill Orgasmen dobäi passéieren. Mee et geet drëms, wéi vill Pleséier een dobäi huet. wéi zefridden ee mat deem Sex ass, deen een huet, egal wéi deen ass. An et geet drëms erauszefannen, firwat ass Sex fir eis an eiser Bezéiung wichteg? Firwat wëlle mir a wéi kënne mir zesummen e Kontext schafen, an deem Pleséier fir eis liicht zougänglech ass? Wéi fillt sech Pleséier fir eis un? Wéi fillt sech Sex fir eis gutt un? Firwat entscheede mir eis fir sexuelle Pleséier, wa mer och kéinten esou vill aner Saache maachen? Firwat hu mir Sex? D'Emily Nagoski huet ganz vill verschidde Leit gefrot, What is it that you want when you want sex with a partner? Also, wat wëlls de wann s de Sex mat denger Bezéiungspersoun wëlls? D'Äntwerte wore ganz ënnerschiddlech, mä et hu sech véier grouss Grënn erauskristalliséiert, firwat Leit Sex an hire Bezéiunge wichteg ass. Déi sougenannt Big Four Motivatiounen a Bedürfnisser fir Sex ze hunn sinn, éischtens Verbindung, zweetens gemeinsame Pleséier, drëttens sech gewollt spieren a véiertens sech fräi fillen. Mee eent nom aneren. Éischtens, Verbindung, op Englesch connection. Wat d'Leit dem Emily am meeschte geäntwert hunn ass, si wëlle Verbindung zu hirer Bezéiungspersoun spieren, emotional, physesch an doriwwer eraus. Verbindung kann also ganz ënnerschiddleches heeschen an du kanns dech froen, Wéi fillt sech Verbindung fir mech un? Wou spieren ech se a mengem Geescht, Kierper a Wiesen? Wat fir Handlungen a Wierder erhéije mäi Gefill vu Verbindung? Zweetens, gemeinsame Pleséier, op Englesch, shared pleasure. Pleséier, genau sou wéi Orgasmen, kënne mir alleng hunn. Beim Sex mat Partnerinnen geet et éischter drëm, de Pleséier vun der anerer Persoun ze erliewen, ze spieren, wéi den eegene Pleséier bei der anerer Persoun ukënnt an Pleséier ze deelen. Drëttens, sech gewollt spieren, op Englesch feeling wanted. Och dat kann Ënnerschiddleches fir ënnerschiddlech Leit heeschen, zum Beispill sech begärenswäert fillen oder mierken, dass déi aner Persoun ee sexy fënnt a sech esou sexy fillen. Ganz oft geet et och do drëms, datt mir eis Validéierung wënschen, well mir all Deeler an eis hunn, déi sech verletzt, net liebenswäert an oder net begärenswäert fillen. Sech gewollt ze spieren berouegt an hëlleft dësen Undeeler vun eis. Véiertens, Fräiheet, op Englesch freedom. Fräiheet ass d'Gefill un näischt aneres ze denke wéi den aktuelle Moment an deem ee Sex huet. Ganz anzetauchen an eng Erfarung an an hire Pleséier, dem Alldag kuerz ze entkommen, kuerz net un all déi aner Saachen ze denken. Net d'Gefill ze hunn eppes mussen ze maachen oder ofgelenkt ze sinn. Mee sech ze entspanen, net alles am Grëff mussen ze hunn, ofzeschalten. Wa Leit Sex wëllen, wëllen se d'Fräiheet, kuerz näischt aneres ze wëllen. Wann s du mierks, déi Grënn si fir mech wichteg, mee ech kann mer momentan einfach net virstelle Sex ze hunn, well ech domat vill schlecht Erfarunge verbannen oder grad einfach net d'Energie hunn, dann ass dat eng wichteg Erkenntnis. Probéier, dech mat net sexuellem Pleséier ze verbannen. Spier zum Beispill d'Sonnestralen um Gesiicht, genéiss et eppes Leckeres z'iessen, lauschter no wéi deng bescht Frëndin laacht. Ausserdeem kënnen déi véier Grënn an déi Bedürfnisser déi hannendru stinn och oft duerch net sexuell Aktivitéiten erfëllt ginn. Zum Beispill kann een e Spillowend maachen, wou ee kuerz un näischt aneres denkt an zesummen eppes Flottes erlieft. Oder et kann een eng Vakanz plangen oder eppes Abenteuerleches erliewen, wou ee sech matenee verbonne spiert. An och kierperleche Pleséier a sech gewollt spiere kann een erliewen, ouni datt et eng sexuell Komponent huet. Ech denken hei zum Beispill un Massagen oder plakeg Kuschelen. Heiansdo ass kee Sex ze hunn déi beschten Decisioun, well d'Zil ass et, e Kontext ze schafen, an deem méiglechst mann Drock, Erwaardungen oder Verpflichtungen derbäi sinn. Ausserdeem kanns du dech froen, Wat ass et, wat ech net wëll, wann ech kee Sex wëll? Wann s du mierks, jo, ech wëll erëm méi zefridde si mat dem Sex, deen ech hunn, dann kanns du dir folgend Froen ukucken, Éischtens, Wat genau wëll ech, wann ech Sex wëll? Zweetens, Wat fannen ech flott, wann ech Sex flott fannen? Drëttens, Wat turnt mech un? Véiertens, Wat turnt mech of? A fënneftens, A wéi engem Kontext gëtt et méiglechst wéineg Saachen, déi mech ofturnen oder oflenken? Wann s du wëlls besser verstoen, wéi Erreegung funktionéiert, also wat dech unturnt an ofturnt a wéi ee Kontext fir dech gutt funktionéiert, Dann empfeelen ech der, an d'Rubriken zu Come As You Are eranzelauschteren. Dat ass dat éischt Buch vum Emily Nagoski, wat ech Kapitel fir Kapitel zesummegefaasst hunn. Du kanns direkt bei der Rubrik zum Kapitel zwee weiderlauschteren. An där Rubrik zum Dual Control System erklären ech méi genau, wéi eis Erreegung mat Accelerateuren, also Turn-ons, a Bremsen, also Turn-offs, funktionéiert. Wann een onzefridden ass mat dem Sex, deen een huet, ass et oft net nëmmen esou, dass et um Gas feelt, mee virun allem, dass een enzwousch op der Brems steet. Zu deem Thema ginn et och nach begleedend e puer Worksheets vum Emily, also esou e klenge Questionnaire an Aarbechtsblieder, déi s du kanns fir dech ausfëllen. Ech verlinken der se, genau sou wéi d'Rubrik, an de Shownotes ënnert dëser Rubrik. Vill Pleséier a bis geschwënn! Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mir är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook.